Mae Ynys Môn tua 20 milltir o hyd ac 20 milltir o led. Yng nghanol yr ynys mae tref Llangefni. Dyma lle mae cartref Mrs Easter sy'n cadw cwningod Angora. Nid defaid yn unig sy'n cynhyrchu gwlân, Dyma chi greadur bach arall sy'n medru gwneud hefyd! Ers deugain mlynedd bellach mae Misus Rosalind Easter yn rhedeg Easter Bunnies ac yn cynnyrchu gwlân Angora o safon. Mae llawer o'r gwlân yn cael ei weu a'i droi fewn i ddillad moethus, sy'n cael ei gwerthu ar hyd a lled y byd. Mae'n 88 mlwydd oed ac felly mae dwy ferch leol Llio Rowlands a Siân Williams yn ei helpu i ofalu am y cwningod. Wel, mae'r gwningod ma, maen nhw mor hardd ac yn flewog iawn! Faint o waith yw edrych ar ôl nhw? Mae'n lot o waith, mae'n um, cyfrifoldeb fawr, really. Um, dwi'n gorau bwydo nhw bob bora. Um, mae glan yn gor'o' ca'l ei torri tri waith y blwyddyn a mae'n tyfu nôl yn reit sydyn rili so. Ma'r un sydd gyda ti fan 'na ma' ma' trwch o flew arno fe. Ma' n'w eitha bach wedyn ar ôl chi i dorri'r yy y blew yndyn n'w? Yndi ma' n'w ma'r gwallt yn fatha uffernol o fa- fawr ma'n fatha rili trwchus yym ma'r Y cwningan ei hun yn tiny cymharu â faint o gwallt ma' 'na. Chi braidd yn gallu gweld 'u llygad bach nhw! Na, diolch Bob, ma'r gwynab fach. A Llio, faint o... Wel, ma' 'da ni un aur fan 'yn, mae'n gwyn gyda ti fan 'na. Faint o wahanol liwiau sydd o wningod? O, ma' 'na llawer iawn rili. Ma' 'na fatha rei brown, ma' 'na rei gre, gwyn, aur, bob math o liwiau rili. Llwyth. Faint o o werth sydd i wningen fel hyn? Fysa Pangold, 'di enw'r cwningan yna, fysa fo werth tua 50 punt. Tipyn o, o werth arnyn nhw. Yndi, am cwningan bach.
Ti'n mwynhau'r gwaith, Leo? Yndw, dwi'n meddwl fatha rhywbeth di pobl yn wneud llawer y dyddiau yma. A dwi wrth modd o cwningod, felly mae o'n fatha hwylus, really, i watchad y reolau nhw a'i bwydo nhw, felly. Well, initially I bought them from a friend who herself got them from Germany.

and bring them back. So we've had a lovely variety of different rabbits and they've been really beautiful to breed with. Wrth edrych o amgylch y ffer, mae yna tipyn o, o wningod i weld yma i gyd. Faint yn union sydd yma? Um, Swn i'n dweud ta hanner, cawn, hanner cant yn gyfan gwbl. Uh, mae yna un newydd cael mwy o babi yn diweddar, so mae yna, ma yna llawer ohonyn nhw. A maen nhw'n cael eu geni wedyn heb, heb blew o gwbl? Na, wel, mae'n dipyn bach, so mae'n sioc rili mor fach a wedyn ma' nw'n tyfu fewn i peth blewog. A dyna bwriad y blew yma wedyn yw i gadw'r nyth a rhoi bach yn yn gynnes? Ie ie.
A ydyn nw'n rhwbeth poblogedd iawn y bryd yma? Yym yndyn wel ma' 'na do's ddim lot ar Ynys Môn ma'r ffarm yma hefo llawer ohonyn n'w ond yym o gwmpas yr ynys does ddim llawer. Un o'i rhinweddau pwysicaf yw ei cot, sydd fel y gwallt ar ein pen yn tyfu'n gyflym ac sy'n medru cael ei ddefnyddio i greu dillad. Wel, mae hwn yn feddal iawn ac yn foethus iawn. Chi'n meddwl bod e'n siwto fi? Ynddo, mae'n edrych yn lyflu. Faint o waith sydd yn mewn i greu rhywbeth tebyg i hwn? Wel, mae'n blwyddyn yn unig, mae um, Mae un cwningan yn gallu cynhyrchu digon o wlân i creu tri cot. Cymaint â hynny? Yndi.
Felly mae ma' angen tipyn o wlân i gynhyrchu cot, felly mae'r wningen yn, yn tyfu tipyn o flew. Yndi. A chi, mae'r jwmperi mae chi'n gwisgo, mae rhain hefyd wedi cael eu wneud allan o, o wlân gwningen. Yndi. Ie, yeah, Misus Easton nath wneud rhain. Maen nhw'n cadw chi'n cynnes ofnadwy hefo jyst dipyn o glân sy'n cael ei ddefnyddio. Pa mor boblogaidd yw'r cynnyrch yma? Mae reit boblogaidd ar draws y wlad a'r byd cos mae llawer iawn o bobl yn dŵad o wahanol lefydd i weld yr dillad anhygoel yma a mae'n defnyddio'r troell i fwncw i wneud o. Felly mae reit hen ond mae o reit anhygoel o'r ffordd mae'n i ddefnyddio nhw. Ydych chi 'di bod yn gwylio Misus Easter wrthi yn creu'r dillad? Do, mae'n profiad dda rili gweld y pethe fel 'na'n digwydd yym dwi efo diddordeb yn petha fel 'na a crefft a bellu. Felly, rhyw ddwrnod, uh, falle fyddwch chi dwy yn, uh, yn parhau gyda'r gwaith da yma. Ie, yeah, gobeithio.